Карагыз, күпме кеше, кичә туңдырма көне иде, шуңа күрә кичә менә бу фонтанда, менә хәзер, менә шушы урында бик зур туңдырма урнаштырылган иде. Ләкин бүген ул юк. Күрәсең, бары тик шушы кичәге көн өчен туңдырманы китергәннәр һәм бүген үзегез күреп торасыз, халык башка төрле әйбергә соклана, хозурлана. Бүген монда пионнар фестивале. Кичә туңдырма көне иде. Менә бер көн өчен шундый зур туңдырманы кая куйганнардыр, монысы минем өчен табышмак. Бу гумның төп фонтаны. Менә бу фонтаны. Һәм бөтен халык чират тора туңдырмага. Туңдырмага һәм пион чәчәкләренә. Ләкин шул ягы бар, менә монда һәм башка тай кайбер киоскларда бар тик наличкага саталар. Шуңа күрә килергә уйласагыз, үзегез белән наличка алырга кирәк булачак. Туңдырмаларның әллә нинди әллә нинди төрләре бар.

Менә шушындый туңдырма эленгән кайны э, кайда күргәнегез бар әле? Бары тик шушында, гумда. Монда гумның э, туңдырмасы гына сатылмый, монда аера белергә кирәк. Монда күрәсең алар тышкы яктан бер булырга мөмкин. Киосклары туңдырма сатыла торган. Ләкин Э, гумда бу гум тундырмасы гумның үзендә ясала каядыр подвал өлешендә дип язылган иде белешмәлектә гум дип язылган киоскларда гына нәкъ менә шушы гум тундырмасы сатыла әнә тегендә түгел микән э, тундырма ясаулары дип әйтүем хәзер эзлибез башка киоск чөнки гум буенча андый киосклар бик күп бик күп Әгәр дә гумга килгәнсең икән, э, гум туңдырмасын ашамыйча китү бу җинаять. Ә минем җинаятьче буласым килми. Шуңа күрә әйдәгез әле бергәләп эзләп табабыз без ул гум туңдырмасын. Менә тагын бер каен килеп чыкты. Каеннары ай-хай ак икән. Хәтерлисезме ул җырны? Бәхет төне. Бергә җырлаган идек ботаник бакчасында йөргәндә. Эзләп таптык. Менә монда кеше әзрәк. Шулай әйтте бит, менә бу гум булырга тиеш логотибы. Менә шул гум логотибы төшерелгән, димәк, бу нәкъ менә шул гум туңдырмасы. Ә менә монда өстәлә бар туңдырма, шундый матур итеп эшләнгән. Хәзер анда менеп карыйсы булыр әле. Хәзер шунда менәбез, һич югы зур туңдырмага килгәнбез икән, димәк, аны тотып карарга кирәк. Шуңа күрә без әнә теге туңдырманы кул белән барып тотачакбыз, яме? Сезнең хакка. Ура! Мында туңдырма бар, ләкин эскимо дигәне генә. Ну что, какие у тебя впечатления? Она маленькая.
А ты думал, будет большое?
Менә шыпшык кадәр туңдырма 80 сум тора. Но аның каравы чиратсыз. Үзегез күрәсез. Хәзер әйдәгез, моны кабып та карарга кирәк. Бун туңдырмасы үзе 1954 елда ясала һәм сатыла башлый монда. Әйтүләр буенча менә шушы 1900 А давай туда поднимемся наверх. Туда. 1954 елдан бирле бер тапкыр да үзгәртелмичә шул ук 54 елгы рецептура буенча әзерләнә. О, әнә тегендә дә бар. Туңдырма. Әле ярый шушы зон туңдырмалар бар. Мин инде бераз кәефем төшкән иде, фонтан янында таба алмагач туңдырманы. Хәзер барым күрсәтәм. Эскимо һаман да кулда. Ләкин туңдырмамы соң инде бу? Менә мин сезгә хәзер күрсәтәм, чын мәгънәсендә зур туңдырма. Менә ул. Менә шушындый. Гум дип язылган, күрәсезме? Менә. Бу хәтта миннән дә озынрак. Менә минем буем нинди. Һәм туңдырма нинди. Баһадир әйме, пәхлевән. Каршы якта шулай ук бик матур күренеш ачыла. Әнә монда велосипед бар, велосипед татарча. Монда һәрвакыт бәйрәм рухы. Әйдәгез инде калып карыйк.

Бу елның сентябренә кадәр срогы чыга. Димәк, моңа бит инде бер елдан күбрәк дигән сүз. Гаҗәп. Менә бу фольгага төрелгән. Менә баягына тиз генә ашам диме? Ашабыз, ашабыз, ашабыз. Әйдә хәзер чәкешәбез. Тыңс. Минем бу ес кимоно ашаганда искә төшә Әлмәт районындагы Чупай авылы, чөнки без кибеткә хөкүмәт, анда ике төрле кибет ие Чупайда. Берсе хөкүмәтнеке, берсе шәхси кибет. Хөкүмәтнекендә Нәсима апа бар иде шуны сатучы. Бик хитрый хатын иде. Хәзер дә исәндер инде ул Нәсима апа күрсәгез сезгә күп итеп сәлам. Һәм без анда төшә идек эскимоларга. Мин хәтта хәтерлим, ул эскимоның э, тышы яшел төстә иде һәм эче нык тәмле иде. Менә шуның шуның тәменә охшаган. Ләкин ул вакытта 80 сум тормый иде ул. 5 сум иде ялгышмасам. Шулай итеп Ә гум туңдырмасына чыгагыз. Мин ишле түгел, мин гумлы куям. Бик шәп, шуңа күрә килегез, ашагыз һәм рәхәтләнегез, яме. Ә без репортажны дәвам итәбез. Сорау. Бу туңдырманың бу өлеше нәрсәдән ясалган икән? Әйдәгез шакылдатып карыйк. Ише куыш, белмим нинди материалдандыр. Менә ишетелдеме шакылганы? Без ашап бетергәч кенә китерделәр. Шушындый стаканчик выговить туңдырманы. Юк, инде аны бүтән ашап тормыйбыз. Менә шушы эскимосы да бик җитте, тамак туйды. Бик туклыклы булды.